Литературнай музейдар билиҥҥи балаһыанньалара баар кыһалҕалар уонна сайдар суоллара. Бу маннык боппуруостары бүгүн литературнай музей үлэһиттэрэ ырыттылар. Сиһилии Катерина Аммосова. Уот кылыстыы өргөс кэриэтэ илбистээх-ичилээх тыллары имитэн-хомтон улуу убайбыт Ойуунускай бу остуолугар олорон икки атахтаах өй-санаа күүһүнэн өрүһүнэр чаҕылхай айымньыларын айдаҕа. Уруйааччы айымньылаах олоҕун история сотуллубат чахчытын литературнай музей түөрдэн сылын сэһэргиир, арыйар, кэпсиир. Күн бүгүн манна сүүрбэ үс аҥаар тыһыынча кэриҥэ баай нэһилиэстибэ хараллар. Саха литературатын төрүттээччилэртэн биирдэстэрэ Алампа Сопронов Үрүҥ туллук эрэ мөлбөстүүр диэн биир бастыҥ айымньытын истиҥ тапталлаах доҕоро Евдокия анаабыта. Алампалаах Евдокия тыһыынча тоҕус сүүс уон икки сыллаахха тапталларын холбоон ыал буолбуттара. Дьэ ол кинилэр кылгас да буоллар дьоллоох олохторун туоһута бу билигин Ойуунускай аатынан музейга баар. Литературнай музей тыһыынча тоҕус сүүс сэттэ уон сыллаахха тэриллэн турар. Ол кэмтэн төһөлөөх күн-дьыл уһунна, ону кытары музей бастаан утаа килиэйбитэ-халайбыта кубарыйан, таас истиэнэҕэ тэллэй өрү сүүрэн, билигин быстапкалыыр саала аҥара кураанах оҥойон турар. Маныаха музейы олохтоохтук сөргүтэн иккис тыыны биэрэр улахан үлэ түөрдэн биэс мөлүөҥҥэ суоттаммыт. Ол эрээри онтон үс гыммыт биирэ да буолбатах, баара-суоҕа уон мөлүөн билиҥҥитэ анаммыт. Оттон төрдүттэн саҥардыах диэтэххэ, комплекс иһигэр үс тутуу баар. Ойунскай олорбут дьиэтэ уонна төрөөбүт балаана үүт-маас түһэриллэн оҥоһуллубута. Таатта улууһуҥҥыта холбоһон, администрацияларга холбоһон, тутуу үлэһиттэргэ холбоһон, балаҕаны олох саҥалыы тутуохха наада. Только кыһын үлэлиир балаҕан эбитэ була олус үчүгэй була билиҥҥи кыһын үллээбэккэ турар, тоҥон турар. Уопсайынан дьиэ-уот боппуруоһа ханан да төбө ыарыыта. Уон аҕыс литературнай музей бары кэриэтэ, бэрт кыараҕастык, оннооҕор сорохтор тэрилтэни кытта дьукаахтаһан үлэлииллэр. Дьэ итинник балаһыанньаҕа төһүрүөннээн олорон өй-санаа үтүө кэрэ туһунан ирэ-хоро сэһэргэһии, кэрээбэт кэпсээн тимэҕэ сөллөрө хайдаҕын да иһин уустук. Бу сылтан биһиги наһаа улаханнык күүтэбит, суруйааччылары кытта сибээспит даҕаны һуох, таһаарар аҕалар, көрсөр үп-харчы да суох, итинник кыһалҕалар сүрдээх элбэхтэр биһиги күннээҕи үлэбитигэр. Олох сайдыытын кытта музей үлэтэ эмиэ саҥалыы халыыптанан, ураты ис хоһоонунан иһиэхтээҕэ өйдөнөр. Оччотугар интерактивнай музейы тэрийии хардарыта биир ситимнээх үлэ туһунан боппуруос көтөҕүллэрэ саамай тоҕоостоох. Аныгы технология билиэн холор музейга үйэтитии үлэтигэр элбэхтик туттуллуохтаах диэхинэбит. Кыһалҕа уонна уустук баара биир өттүнэн үлэни күөртүүр, сытыытык кымньыылыыр. Итинтэн сиэттэрдэххэ, урут күлүккэ сылдьыбыт, дьэ тыллан-хабыллан тураргар быйылгы литература сыла тирэх буолуон сөп. Оттон өй-санаа, кэрэҕэ дьулуһуутугар литература музейдарын сүҥкэн суолталаахтарын ким да мэлдьэһэр кыаҕа суох. Екатерина Мосова, Дмитрий Сергучев, Саха телевидениетэ, Дьокуускай.